Tihdam rawngbawlna, bung sawmthum pangana, Pathian hriatna dik. Min chhandamtu angin he khawvelah hian Pathian rawngbâwl tur kan ni. Hetah hian nungchanga Pathian ang tur kan ni a, khawvel hmuhah rawngbawlna nun neiin amah chu kan tilang tur a ni. Pathian thawhpuitu ni tur te, Amah anga awm tur te leh a nungchang tar lang tur te chuan Amah hriatna dik kan nei tur a ni. Mahni a inpuan chhuah dan angin Amah chu kan hre tur a ni. Pathian hriatna hi hriatthiamna dik leh rawngbawlna dik zawng zawng innghahna a ni. Nungchang inthlak danglamna te, nundan thianghlimna te, rawngbawlsawtna te, Awmdan dik tak zawmnate zawng zawng hi Pathian hriatna dika innghat vek a ni. He hriatna hi tundam chhung nun leh nakin hnu atana inbuatsaihna pawimawh tak a ni. Mi thianghlima hriatna hi hriatthiamna a ni. Amah hriatna a zarah Pathian ngaihsakna lam kawngah chuan thil zawng zawng min pe. Isua chuan hei hi chatuahna nunna a ni. Nang Pathian dik tak chauh leh i tirh Isua Krista hriat hi a ti. Lalpa chuan heti hian a ti, Mifing chuan a finna chhuang suh se la, mi chak chuan a chakna chhuang hek suh se la, mi hausa chuan a sum leh pai chhuang hek suh se. A chhuang apiang erawh chuan hei hi chhuang rawh se, Kei Lalpa hi ngilneihna te, rel dikna te, Felna te lei a hmang thintu chu ka ni tih mi hriat a, a hriatthiamna chu heng thil te hi ka lawm zawng a ni si, Lalpan a ti. Jeremia bung kua chang sawmhnih pathum leh hnih li. Pathian mahni leh mahni a inpuan chhuahna te hi kan zir a tul hle a ni. Nangmah ngeiin amah chu kawm ngeih la, remna siam rawh, tichuan i hnenah thil tha a lo thleng ang. A ka a chhuak dan chu dawng ngei teh aw, i thinlungah a thu te dah tha ang che. Tichuan engkim titheia chu i ro a ni anga, engkim titheia chuan i lawm tawh anga, Pathian lam chu i hawi tawh ang, a hnenah i tawngtai ang a, a ngaithla ang che. I thutiamte chu i hlen ang, thil i ruat ang a, i tan a ding nghet ang a, i kawngte chu engin a chhun fo ang, an paihthlak che pawhin dinchhuahna a awm i ti ang a, miin ngaitlawm chu a chhandam ang. Zopabung sawmhnih pahnih, chang sawmhnih pakhat atanga sawmhnih pakua. A thil hmuh theih loh, a chatuan thil tih theihna leh a Pathian zia chu khawvel siam tirh ata fiah taka hmuhin a awm a, thil siamah chuan a lang a ni. Eden ropui zia chu fiah lo takin thil siam hmang hian kan hmu phe ruai thei chauh a, sualna hian leimawina hi a ti hmelhem tawh a, tichuan thil zawng zawngah hian sual hnuhma hmuh tur a awm vek tawh a, Amah erawh chu thil mawi eng emaw zat hmuh tur a la awm. Thil siam hian thil tih theihna tawp lo, thatna te, zah ngaihna te leh hmangaihna te nasa tak neitu chuan leilung hi a lo siam tawh a, nunna leh lawmna hlirin a lo ti khat tawh a ni tih thil siam hian a hriat tir a ni. An nih dan hloh nasa tawh hle mah se, thil siam tinreng te hian. Siamtu ropui then thiam zia chu an ti lang vek a ni. Kan hawihna lam apiangah Pathian aw kan hre thei a, a thatzia tarlanna fiah tak kan hmu thei zel bawk a ni. Khawpui ri dur dur leh tuipui fawn hlup hlup te, aw ri mawi tinrenga ramhnuai tikhat chum chum tu te hian Pathian an fak. Leiah te, tuifinriatah te leh vanah te hian rawng hrang mak tak leh chi tinreng inchawih mawi takin a awm a, heng han thlir te hian a ropuina kan hmu thei. Chatuana tlang ngir khup mai te pawh hian a thil tih theih zia an puang reng bawk. Ni enga thingbuk zar hring hlup, thlichhem hin suau suau te leh pangpar vul chuk mai te pawh hian anmahni siamtu lam chu an hawi thuap a ni. Leilung buangthung, khuh tu phul leh hnim hring dup te pawh hian a thil siam tlawm ber te pawh Pathianin a ngaihsak em em a ni tih an tarlang. Tuipuia puk awm ruih te leh kawr ruam thuk tak tak te pawh hian a hauchakna an ti lang bawk. Tuipui chhunga lunghlu te dahtu leh lungpuia amethyst lungmawi te leh. Christolite rengka chak tha chi te phumtu chuan thil mawi a ngaih na a, vana ni eng ruih mai pawh hian a thil siam zawng zawng tan nunna leh enna a ni tih ti langtu an ni a. Chuti chuan mawina leh enna tinrenga leilung cheimawitute leh vante ti engtu hian Pathian chanchin an sawi vek a ni. Habakuka bungthum chang thum a ropuina in vante khi a tuam a, Psalm number za pali chang sawmhnih pali, Leilung hi i hausakna in a khat a ni. Chhun hian chhun hnenah thu a sawi chhawng zel a. Zan hian zan hnenah hriatna a lanchhawn tir zel a. Thusawi reng reng leh tawng reng reng a awm lova, an aw chu benga hriat theih a ni lo. An tehna hrui chu leilung luah zawng zawngah zam chhuah a ni a, an thu chu kawl kil thlengin a thang chhuak ta a, Psalm number sawmpakua changhneh atanga changli. Thil tin reng mai hian Pa ngaihsakna anga a ngaihsak zia leh. Khawngaihzia te, a fate chu hlim taka awm tura a duhzia te chu an puang chhuak vek a ni. Thil siam tinrenga thawktu thil tih theihna ropui tak leh thil zawng zawng ti nungtu hi mifing thenkhat te ngaih angin chakna engkima awm ang satliah mai a ni lo. Pathian chu thlarau a ni, nimahsela mahni inpuang chhuaktu pumlum nei mi a ni. Lalpa erawh chu Pathian tak a ni. Pathian nung chatuahna lal a ni e. Pathian te. Lei leh van siamtu ni hlei lo te chu lei a ta an bawr alang a, van hnuai atangin an bo vek ang. Zakopa chanvo zawng hetiang a ni lo, thil zawng zawng bul a ni si a, a thiltih theihna in lei a siam a, a finna in khawvel a din a, a remhriatna in van a ti phar a, Jeremia bung sawm chang sawm. Bungsawm pakhat, bungsawm paruk leh bungsawm pahnih. Thil siam hi Pathian a ni lo. Thil siama Pathian kut chhuak hi thil siama amah Pathian awm a ni lo ve. Thil siamte hi Pathian nungchang leh thil tih theihna lanchhuahna a ni zawk. Chutichuan thil siam hi Pathian angin kan ngai mai tur a ni lo. Milem thiam taka siam thintute chuan hmuhnawm takin thil mawi an siam chhuak thin. Hengte hian a siamtute ngaihtuah dan an tar lang thin. Nimahsela, thil siam chu siamtu a ni ngai lo. Hnathawh ni lovin thawktu chu chawimawi tlaka ngaih a ni thin. Thil siam ni lovin thil siamtu Pathian zawk chu chawimawi tur a ni. Aw lo kal ula, chibai buk in i kun ang u khai. Lalpa min siamtu hma ah i chhing thi ang u. Sam number sumkua panga chang ruk. Ama kut ah chuan lei hmun thuk tak te a awm a, tlang chhip sang tak te chu a ta a ni bawk a. Tui finriat hi a ta a ni. Ama siam a ni si a, khawmual pawh hi a kut chhuak a ni. Sam number sumkua panga chang li leh chang a.

Lei chunga leibotu a hming chu Lalpa a ni, a mawsa bawng kua chang rawk. Lei siamna, Lei siam dan hi finna science hian a sawi fiah thei lo. Finna hian nunna thuruk hi engtin nge a sawi fiah thei? Rinna in khawvel te hi Pathian thu a siam fel diam a ni tawh tih kan hria. Chutichuan thil hmuh theih te hi thil lang thei tia siam a ni lo. Eng ka siam thin a, thim pawh ka siam thin. Chung thil zawng zawng ti thintu chu. Kei, Lalpa hi ka ni. Lei hi ka siam a, a chunga mihring awm hi ka siam bawk. Keiman ka kut ngei hian van ka kai phar a, an sipai hote chu thu ka pe bawk a ni. Isai bung sawmli panga changsa leh atanga sawm pahnih ka koh ve leh an ding ho thin. Isai bung sawmli pariat chang sawm pathum. Leilung din a nih lai khan Pathianin thil awm tawh sa rinchhanah a hmang mai lo. Ani chuan a sawi a, a lo awm ta a, thu a pe a, a lo awm nghet ta si a. Thil zawng zawng khawih theih leh thlarau lam thil te pawh chu Lalpa Pathian thusawiah chuan a hmaah an lo ding hau a, a duhzawng atana siam an lo ni ta a ni. Chutichuan vante leh. A chhunga awm zawng zawng te, lei leh a chhunga awm tin reng te chu a ka a thaw chuan an lo awm ta a ni. Mihring siam a nih khan mimal Pathian hmanrua tih lan chhuah a ni. Pathianin amah an pui a mihring a din khan mihring ruang âwm chu kawng tin rengah a famkim biai a, nimahsela nunna reng a la nei lo. Tichuan mimal Pathian mahni a nun nei chuan chu ruang âwm milim chu Nunna thawhin a han thawk khum ta a, mihring chu thil hre thei minung a lo ni ta a. Mihring taksa khawl tin reng te chu an lo che ta vek a. Lung te, thisen pe chhuak tu dawt te, thisen la khawm tu dawt te, lei te, kut te, ke te, hriatna te, rilru lama chakna zawng zawng chuan dan hnuaia awmin an hna theuh an thawk tan ta a. Mihring chu minung a lo ni ta a. Krista thu a mi mal Pathian chuan mihring chu a siam a, finna leh thiltih theihna a pe bawk a ni. A ruka siam kan nih lai chuan kan taksa chu a lakah thupin a awm lo. A mitte chuan kan taksa chu a hmu reng a, mahse an la famkim rih lo. Engmah an la awm hma atang pawhin kan taksa peng tinrengte chu a lehkhabuah ziak vekin a awm tawh a ni. Thil siam hniam zawk dang zawng zawng chungah chuan mihring chu a hnathawh dangte aia chung bera awm turin a ruahman a, a ngaihtuahna leh ropuina ti lang turin a ruat bawk a ni. Nimahsela mihring chu Pathian anga mahni in chawisang tur a ni lo. Lalpa chawimawiin hlim takin au rawh u, lawm chungin Lalpa rawngbâwl u la, hla sa chungin a hmaah lo kal rawh u, Lalpa chu Pathian a ni tih hre rawh u, Min siamtu chu amah chu a ni a, amah ta kan ni. A mite leh a ran tlatna hmuna Biram ho te chu kan ni. Lawmthu sawi chungin a kawngkhara chuan lut u la, fak chungin a biak inhung chhung kawt laia chuan lut rawh u. A hnenah lawmthu sawi u la, a hming chu fak rawh u. Sam number zana changkhat atanga chang li. Lalpa kan Pathian chu chawi mawi ula, a tlang thianghlimah chuan chibai buk rawh u. Lalpa kan Pathian chu a thianghlim si a. Psalm number sawmkua pakua, changkua. Pathian hian a thil siamte hi chhiahhlawh atan hmangin enkawlna hna a thawk reng thin a. Leilung awmdante chu hmanrua atana hmangin hna a thawk reng a, Mahni a thawk mai an ni lo. Chu chu thil siam hian chiang takin a tih ang a ni. Amah thununa kaihruaitu fing takin a awp reng a ni tih a hriat tir thin. Aw Lalpa, kumkhua atan i thu chu vanah tih nghihin a awm a, i rinawmna chu chhuan zawng zawng thlengin a awm ang. Leilung hi i ti nghet a, a awm reng a ni. Vawiin hian i rorel te angin an awm reng a, thil zawng zawng chu i chhiahhlawh te an ni si a. Psalm number za chuan pakuana, sawmriat pakua atanga kua khat. Lalpa chuan a duh apiang chu a ti thin a, vanah te, leiah te, tui finriatah te, tui thuk tak zawng zawngah te pawh. Psalm number za sawmthum pangana chang ruk. Ani chuan thu a pe a, siamin an lo awm ta si a. Ani chuan chung ho chu kum khawtlai tluan atan a ti nghet a. Thu boral lo tur chu a ruat a. Sam number za sawmli pariat changa leh chang rual leiin kum tinara a chhuah thin te leh ni vela a kal kual reng te hi thil tih theihna intuh nghet tawh laklawh avang mai a ni lo. Tawp chin reng nei lova kut chuan Kan lei nihel ve tu arsi hi a hruai reng thin a ni. Chutiangin Pathian thil tih theihna chuan lei hi a inher vel tir reng a, ni pawh vanah a rawn lan tir a, van tukverh te hawngin ruah a sur tir thin a ni. Vur sur chu bera hmul angin a pe, vur tla chu vut angin a theh darh thin. Psalm number za sawmli pasarih chiang sawm paruk a aw a chhuah chuan vanah tui a ri hum hum a, kawl kil a ta a chhum a chhoh tir a, ruah sur nan kawl a phet tir a, a ro bawm a ta thi a tleh tir a, Jeremiah bung sawm chang sawm pathum. Ram ngaw a lo duah hluah hluah na chhan te, hnah tin reng lo chawr theih na te, pangpar lo vul chuk theih na chhan te leh theirah lo awm theih na chhan te hi a thil tih theih na avang vek a ni. Mihring taksa khawl awm dan hi hriatfiah zawh theih rual a ni lo. Mifing ber tan pawh hriat phak rual loh thuruk a awm. Mihring siam chhuah khawl dang ang maia vawikhat han tih nun tawh hnua nung zui zel ang hi a ni lo. Chutiangin mar lo phu leh boruak han hip luh leh thawk chhuah dan te hi mahni a lo inchhunzawm zel mai a ni lo. Pathianah hian kan nungin Kan che in nihna nei in lungphu te, marphu te, hriatna thazam tin te leh nunna nei taksa a awm kan ni. Tihrawl te hi hmun tin daih, Pathian thil tih theihna a zar a, an nih dan tur anga awm leh chakna nei te vek kan ni. Bible hian Pathian hi hmun chungnung leh thianghlim taka awm a ni tih min hrilh. Hmun fianrial leh hmun riah dawngdah taka awm angin min hrilh lo. Mi thianghlim sing hmun sing leh a sanga chang hmun sang tam tak a duhzawng ti tura nghak thuaptu hual velin a awm a ni tih min hrilh. Heng tirhkohte hmang hian a lalna ram hmun tinreng chu engtik lai pawhin a hre vek a ni, hmun tinrengah a thlarauin a awm bawk a ni. Tichuan a van tirhkohte leh a thlarau hmanraw hmangin mihring fate rawng a bawlsak reng a ni. Leibuaina chung lamah khian Lalthutthlengah a thu a, thil zawng zawng hi a Pathian thlirna hmaah chuan inhawng vekin a awm a. Tichuan a chatuan remruatna ropui leh dam reh ruih atang chuan tha bera a hriat ang zelin thu a pe thin a ni. Tung chhova kal mihringah hian a pheithlai hruai tur a awm lo. Jeremia bung sawm chang sawmhnih pathum. I thinlung zawng zawngin Lalpa a ring la, i kawng zawng zawngah Amah a hre reng la, i kawngte chu a kawh hmuh zel ang che. Thufingte bung thum changa leh chang ruk. Lalpa mit chu Amah ṭihtute chungah chuan a fu reng ṭhin a, a ngilneihna beiseitute chungah chuan an nunna thihna laka chhanhim tur leh Ṭamtlaka anmahni tungnung turin Psalm number sawmthum pathum chang sawm pariat leh sawm pakua. Aw Pathian, i ngil neihna chu a va hlu em? Mihring fate chuan i thla hnuai an chuh ṭhin. Psalm number sawmthum paruk chang sarih. Jakopa Pathian ṭanpuitu a nei chu lawm takin a awm ṭhin. Lalpa Pathiana beiseina neitu chu Psalm number za sawmli paruk changa. Aw Lalpa, leilung hi i ngil neihna in a khat a ni. Psalm number za sawm pakua chang sawm ruk pali. Felna leh dikna i ngaina thin a. Psalm number sawmthum pathum chang nga. Nang Kawlpil a mi zawng zawng leh tui finriat chung hla taka awmte rina chu i ni. Thil tih theihna a tai a inhreng a, mahni chakna a tlangte ti nghet thin tu chu i ni. Tui finriat ri hum hum, mitin sa mur mur ti reh thin tu chu. Psalm number zaruk sum nga panga chang sarih. Zing leh tlai chhuahna te chu hlimin i au tir thin, kum chu i thatna i khum tir a. I kalna kawng te chu thil tha in a far thin. Psalm number sawmruk panga chang riat atanga sawm pakhat. Lalpa chuan tlute zawng zawng chu a chelh reng thin a, kun ngawih ngawih a awm zawng zawng te chu a kai tho thin. I thil siam zawng zawng mit te chuan an nghak thin che a ni. Nangin a hun taka an chaw i pe thin, i kut i phar a. Thilnung zawng zawng chakna chu i tih reh sak thin. Psalm number za sawmli panga, chang sawm pali atanga sawm paruk.